تے کھوکھا ماشاءاللہ بند ہے تے باہر آئے ہیں تے ساڑھے استاد ہوری آئے ہیں ساڑھے تو پہلے استاد جی پہلے آئے ہوئے آج ساڑھے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ استاد ہوری سارے آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ بھی بتوں جنہیں کہ پتہ ہے کہ اندر کام تھیندہ پہ تے کام ہوں میں زورن سورن دے تھیندہ پہ تے باقی جیڑی گل بھائی ماشاءاللہ ویلاگ کی تے شروع ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں چل دیاں پہ ہیں آئے آئے آئے آئے یہ چیک کرو درخت کی میں ہل دے پہ ہیں زوراں شوراں دے ہلدے پہن دے میں توڑا بھرا واپسی آگے سلیم کھوکھے والا اپنے کھوکھے دے تے اللہ پارو خیر کھولینے کھوکھا بسم اللہ الرحمن یا اللہ خیر دی برکت لو سنگت پہلا تالا کی دے اپاں کھول اعلی دے حکم نال تے مولا دے کرم نال رمضان شریف دے رمضان شریف دے مہینے دے نال باقی بارش تاں کہنی ہے بھی پر باقی سائڈاں دے بارش تاں بڑی زور دی پے گئی ہے تے بھرا تہاڈا انجوائے کریں دا پہ ٹھنڈی ہوا دا کیونکہ ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی ہے تے ماحول بالکل فریش ٹھنڈا ماحول تھیندا پے ہائے ہائے ہائے ہائے صبح دیاں رونقاں ہوون سورج سر تے ہوے تے چس نہ کرواوے تاں ول تک ہے مایا دے تکو چس آوے نہ تاں ول اکھائے بالکل اکھائے تے صبح صبح محنت مزدور ساڑے اپنے کم تے آئے ہوئن صبح بخیر دا ٹائم ہے تے مارکیٹاں حالی کافی بند پئین او دور دراز چیک کرو بند پئین نا تے باقی اندر کم تھیندا پئے کدی کسے دن تانوں اندر دا وی وزٹ کرویسوں او پچھوں وچ تے کوئی اس جگہ دے اتوں نا چھت نظر دی پئی ہے چھتاں اوں سائیڈ تے بن گئیاں نا۔

کیونکہ ویڈیو سکپ کر ویندے ول تک سمجھ نہیں لگدی تک سٹوری اساں کیا سنوائی ہے تے کیا نہیں سنوائی تے باقی اپنا پیار دکھے سو نار نار راسو۔ چاچا غازی ساڈا اے والا ساڈا چاچا غازی ہے تے اے والا بزرگ ہوری بھی ماشاءاللہ اپنے رونقاں تے نکلے وے ہن صبح صبح دا ٹائم ہے کہ جی میں تن پتہ ہے کہ ہر بندہ اپنی روزی روٹی دے ویندا راندے اے ترپال چیک کر لو اتنی ایک ہوا چلی ہوئی ہے کہ میں آدھا ہوئے ہوئے ہوئے ٹھنڈی ٹھار کیونکہ سائڈاں تے بارش پئی ہے نا اولے پین تے بڑے ماحول بنے تے دیکھو اے بھی آدھے میں نے کہ ساکو بھی لاؤ کہ لے لاؤ لے لیے بابا جی پرلی سائیڈ تے بھائی جھولے آلا ہے جھولا چھکی کھڑا ہے اپنا کم چھکیندا کھڑا ہے تے جھولا بالاں کوں ڈیندا کھڑا ہے تے میں تہاڈا اپنا بھرا ایں سائیڈ توں کھڑا ولاگ بنیندا ہاں اوکے صبح صبح دا ٹائم ہے نا بولا نہیں ویندا سلو اموشنل بلیندے پے او استاد اور سر نظر آ گئے چیک کرو تے استاد اور کام کریندے بیٹھے کیا بات ہے تالے شالے میرے ڈھے گئے ہوا دی وجہ کر کے سامنے او سائیڈ تو کوئی بھائی ہوری ٹرالی چھکی آنے کوئی اپنا بالن مٹیریل لڈی آنے وہ بھی کوئی کام کراون کیتے آندے پین کیونکہ گاؤں آبادیاں تو چکاں تھاواں دے وچوں ڈھیر لوگ آنے وہ ساڑے شہر اچ کام کروینے نہ کے ہن جویں کہ لکڑ لڈی آنے لکڑ آرے کول ویندے پین اج اے والے چیک کرو کیا بات

شکریہ حماد تے باقی ایویں نال اپنا پیار دکھیسو راندے چلسو راندے ہائی لیول دی سپیڈ اچ آسو ویندے اپنا پیار دے نال نال رنگیسو ویندے اوکے۔ ماشاءاللہ ویورز ساڈے علاقے اچ نا گندم دیاں کٹائیاں وی یعنی کہ عروج تے ہن گندم ماشاءاللہ اوکے ہو گئی ہے۔ تے اے چیک کرو گندم دا سیٹ اپ جیڑا ہے نا آہستہ آہستہ کر کے آون لگ گیا ہے چیک کرو کیا بات ہے اے ایدے نال نا گندم کٹائی تھیندی راہندی ہے ڈیدے پیا وے نا اے تھریشر ہے سرائیکی دے وچ اساں ایکوں تھریشر سا ڈینے ہیں کچھ لوگاں دا کیویں دا الفاظ ہوندے تے کچھ کیویں دے ہوندے لیکن ساڈے گاؤں دے اندر گندم دی کٹائی کرن کیتے گندم دے دانے کڈھن کیتے یعنی کہ دانے کوں کڈھن کیتے اے مشین کم آندی راہندی ہے۔ تے باقی اللہ پر خیر آہستہ آہستہ اے بھی آونیاں شروع ہو گئین ساڑے شہر ساڑے گاؤں دے اندر تے میں آنا کہ پروٹوکول بن گئے سی کیونکہ مون موسم بڑا وی آئی پی تھیا تے کڑکا پکڑ والی ہیں جڑے لباسن کڑکا پک وی آئی پی ریڈی کر کے اور اس تو بعد اللہ پر خیر کٹائیاں شروع ہو گئے سن تے بس تھریشراں دی ضرورت آوے سی تے کام بھی سٹارٹ تھی ویسی سامنے بابے اور دی بیل گاڑی لگی کھڑی ہے گھاس پٹھا لوڈ ہویا ہے اودے تے تے باقی ہوا چلدی پی ہے ٹیٹم ٹیٹ تے اس سائیڈ تے ساڈے مستری مزدور لگے پین تے آپاں اللہ اللہ کریندے بیٹھے ہیں چیک کر لو ماشاءاللہ تے بھرا تہاڈا اللہ اللہ کریندے بیٹھے تے روزی روٹی وی کریندے بیٹھے ہیں تے باقی تساں وی اپنا پیار دکھائی او نال سپورٹ کیتی او ویڈیو واچ کیتی او اور تساں انجوائے کروے سو تے اساں اپنے پیارے سرائیکی بھی لاؤ کیونکہ کلچر ساڈا بیوٹیفل ہوندے پاک میں آدھاں ہائے ہائے ہائے ویلیج لائف دے نظارے نہ ہوون تے مزہ نہیں آندا جیڑے طریقے دیاں ہواواں چلیاں کھڑیاں نا ہتھاں دا نا

کل وی انہاں گڈائی کیتی رکھی تے اج ولا گڈائی کریندے پئے ہن کیونکہ دوبارہ کوئی فصل دا سیزن آندا پئے نا تے ولا اے ماشاءاللہ اپنی فصل ایتھے بجیسن تے باقی ہوا وی جیڑی اج سویر دی چلدی پئی نا ٹھڈی ٹھار اوئے اتو کیا دساں کہ اتنی ٹھنڈی ہوا چلدی پئی ہے کہ ہاتھ پیر انگلیاں سن ہویاں بیٹھیاں نا تے بھرا تہاڈا اللہ اللہ کیتی ویندے ہیں تے اللہ دی آس تے بیٹھے تھے یا اوکے تے مزید نال تسائی سپورٹ کرے سو نا ساڈے نال تے باقی اللہ پارو خیر راہ سو نال نال ویڈیو سکپ نہیں کرنی اپنا پیار دکھے سو اور ساڈے چینل تے محبتہ منڈیاں کرو بڈیر ساریاں اے ساڈا ایک یار ودے بیلی ہے ساڈا ملنگ بھرا ہے ساڈی طرح سپیشل پرسن ہے تے اینو نا ویل چیئر ملی ہوئی گورنمنٹ دے طرفوں ایندے علی بیٹریاں آلے اے بیٹریاں دے زیادہ تر چلدی رہ وندی ہے ساڈے کول واکر ہے ساڈے کول لوہے دے بریس ہیں تے اوندے کول نہ بیٹریاں آلی ویل چیئر ہے تے او ول زیادہ تر واسلہ ہاں اللہ خیر ہوے تے اے ول ساڈے بھرا کول بیٹریاں آلی ویل چیئر ہے اللہ پاک زندگی دی خیر کرن ساڈا ایکسیڈنٹ ہویا ہے تے انہاں نو پولیو ہویا ہے اے دوواں دا مسئلہ ہے ساڈا لیکن چلو کوئی گال نہیں زندگی رہی تے کدی کامیابی دو بعد تہانوں اساں اپݨی سٹوری دا ویلاگ بݨا کے ݙکھیسوں کہ ساݙی سٹوری کیا بݨی ہے تے ساݙے نال کے حادثہ ہویا ہے۔ اللہ وارث ہے ہمت کریندے پئے حوصلے بلند ہن ساݙے۔ ہک دن اللہ پاک ساݙے تے رحمتاں کریسی اپݨے پیارے حبیب دے صدقے اور اڄ ماشاءاللہ نیک دن دے صدقے چھبی دا روزہ ہے۔ تے ستاوی دی رات پئے ویسی گالھ بن ایویں ای اے چھبوی چھبی اے فجر ستاوی دا دن اے اس رمضان شریف دے صدقے اللہ پاک رحمتیاں کریسی اپنے خزانے دے صدقے ساڈا چینل ایویں گرو کر ویسی انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ویور کہ جیویں کہ تن میں پہلے دسا ہے کہ نا شبمی روزہ دے ستاوی دا رات ایویں بن دے نا بالکل ایویں بن دے تے ماشاءاللہ او ساڑے پار کلونی کلونی دے اندر مسجد مسجد دے اندر تے ماشاءاللہ اتھاں کہنا درو شریف پڑھایا ویندا پہ

ماشاءاللہ قرآن پاک دا ختم تھیندا پیا اللہ پارو خیر تے ایویں ہی ساری مسیتاں ختم شریف ہو سی تے سبحان اللہ ہو سی اج دا وی آئی پی ماحول بن گئے سی تے اللہ پاک ہر مسلمان دی خیر فرماوے تندرستی دے وے اور صحت دی بات صحیح ہوے خیر ہوے اوکے ویور اے بھائی ہوری اتھوں جڑا ٹسو پے تے ٹسو سارا چا چا کے اندر ویندے پن ماشاءاللہ خیر و خریت ونجن تے آپا ماشاءاللہ ویلاگ دی طرف ہیں تے میری کنڈیشن دیکھ لو اے تھی گئی آج سارا دین کیونکہ اندھیر اتنا ہے دودڑ اتنا ہے کہ میں تم کیا دساں کہ چیزاں چیزاں ساڑیاں کافی ساری ہیں ڈیڈ ہو گئی ہیں مزید بھلا انہاں کو لے سو ٹیٹم ٹیٹ کرے سو ماحول بنے سو شام دی ڈیٹ ہے چوکے تے باقی راہ سو ہفتہ دن نال نال اپنے اے ہونا باز چیک کرو ہو

آدھے مست ملنگ چکی پا او میرا مرشد اچا
تے میں اتیاں دے سنگ لائی صدقے جاواں اونا اتیاں توں

ہائے ہائے ہائے ویور سنتے پہ وینا اے اے سن لا ویور جب پہلے ارشان دے آسے جاؤن فرشان دے آئے ودے سے تے مہربانی کرو نیک مہینے ہیں فرشان سارا چنگا نہیں لگدا ہاں سا کو ارشان دے بجاؤ فرشان دے سا چنگے نہیں سے لگ دے ساڑھے در مہربانی کرو لائک سبسکرائب والی سائٹ دے تون چاڑ چھوڑی کرو ذرا ایک تو کو پتہ کہ ماڑے بندے ہیں تے غریبہ نال سپورٹ کی تھی کرو

ضرور تے باقی سنگت آج دے ولاگ نال ڈیسو اجازت تاں وال ملسو ایک پیارا جے ولاگ نال تے کوئی غلطی کو تائی ہو جی تے دلو معذرت کرے سو ساڈا یار ہوں سائیڈ دو ٹسو ڈھوندا پے تے ٹسو ڈھوئی آندے اور زندگی بخیر پیارا جے کمنٹ کر کے لائک سبسکرائب فالو شیئر کر چھڑے امید ہے کہ تو ساڈی ویڈیو آج دی پسند آئی ہو سی تے فیس بک پیج کو بھی فالو کرے سو محبتاں منڈے سو اپنا پیارا برا سلیم کھوکے والا سپیشل پرسن